A chroeso mawr aton ni a chroeso i rhaglen rhagolwg arall ble i ni mynd i fod yn edrych mlan at gêm enfawr Cymru yn erbyn Lloegr a ma fe mor braf ca'l cwmni Nia Jones a Daf Pritchard sy mas fel rhan o'n tîm ni fyn hyn yn Qatar. Nia ma rai' weud ti literally newydd gyrradd off yr awyren Jet lag, ti'n teimlo'n ok? Ydw i'n edrych yn jet lagged? Na, ddim yn gwybod, ti'n edrych yn ffab. Na, o'n i'n eistedd uh, just nesaf i Malcolm, Malcolm Allam ar y, ar yr awyren hefyd, so actually dwi'n ffain, dwi'n llawn egni, dwi heb gysgu. So uh, na, dwi'n ffain. Mae'n ma gret bod yma. Um, breuddwyd bach i ni gyd fel fans Cymru, so yeah, just, just yn um, Jyst yn disgwyl am perfformiad gwella lle dydd Mawrth. Wel, gobeithio ti fydd yn dod o bach o'r look i ni yn erbyn Lloegr. Dwi eisiau chwarae, actually. Daf, wnawn ni ddechrau off yn gloi jyst yn edrych nôl ar y gêm yn erbyn Iran. Fi'n gwybod chwaraewyr yn siomedig, y cefnogwyr, pawb yn siomedig. Beth i ti'n credu a thwy le ar y ca? Wel, mae yna lot o bethau wedi mynd o le yn dos. Ni'n edrych ar ffitrwydd y chwaraewyr arbennig, Gareth Bale, Aaron Ramsey ac ati. Oedden nhw'n bell o fod ar eu gorau. Falle oedd tactegau Rob Page o'i le hefyd heb ddysgu gwersi o'r gêm agoriadol 'na yn erbyn yr Unol Daleithiau. Felly dim un peth ath o'i le, mi oedd cyfres o gamgymeriadau, a i ddeud y gwir, 'da ni heb gweld Cymru yn chwarae'n dda nawr am sbel, 'da ni 'di cael y canlyniadau yn iawn dros y flwyddyn neu ddau diwetha', ond falle mae'r perfformiad yna wedi bod yn dod. Felly siomedig iawn, ond gobeithio allen nhw godi'u hunain nawr ar gyfer y gêm 'na yn erbyn Lloegr. Nia Daf yn sôn fan'na am Gareth Bale ac Aaron Ramsey. Oedd 'na lot o feirniadaeth ar ôl y gêm o ran sut nathon nhw berfformio. Beth yw dy ymateb di? Achos ma' fe'n timlo'n anheg yn beirniadu y ddou chwaraewr yna wrth ystyried bod nhw'n rhan enfawr o'r stori a jyst pwy 'yn nhw, ond o'n nhw ddim ar 'u gore' nhw yn erbyn Iran a dyna'r realiti. Na, 'dan ni ddim 'di weld actual perfformiad gwych gan y ddau yna am am amser bach rŵan. Yym, 'dan ni'n gwybod yn dod i fewn i'r twrnament yma, hefo'r Nations League a'r schedule o amgylch y y gêm Ukraine, mae 'di bod yn anodd i Gymru actually, ond 'dan yy 'dan ni'n gwybod hefyd bod Gareth Bale a Aaron Ramsey ddim 'di bod yn chwarae yn domestig, a allwn ni dod trwy gemau fel yr un yn erbyn Ukraine sy jyst yn un gêm, jyst taflu popeth ato fo, a'n actually ail gêm fan 'yn, y conditions fan 'yn hefyd yn y yym y tymhoredd rili rili boeth. Yym mae'n mae'n neis i tan fi ond ddim i chwarae pêl-droed yn yym a actually dwi'n pryderu braidd actually tri gêm mewn naw diwrnod. Um, ond chimo, maen nhw, maen nhw'n ser, maen nhw dal chwaraewyr gorau sydd genddo ni um, ar ei ddiwrnod. Um, a be mae yn enwedig Gareth Bale yn gallu wneud, um, mae o ddal werth y siawns. Ti ag at diwedd y gêm, os mae yna ma cic gosb neu neu cornel fod i'r dyn dan ni dan ni o hyd yn edrych ar a mae yn mae yn delifro so mae rhaid iddyn nhw chwarae mi fydd nhw'n chwarae ond yn edrych ymlaen at at at y dyfodol actually dan ni ddim eisiau just bod yn edrych yn ôl ar 2016 a'r a'r ffom o'r chwaraewyr yn ddi chwech mlynedd yn ôl achos mae rhaid ni bod yn cystadlu yn y yn y cwpan y byd and actually cystadlu yn cwpan y byd. A Daf, fi'n credu beth sydd wedi bod yn eitha rhwystredig yw Ni'n gwybod bod lot fwyd yr chwaraewyr yma a'r tîm yma i gynnig a i ni ddim di edrych fel yn hunen. Fi'n cofio Rob Page yn gweud cyn y twrnament bod e moyn i'r chwaraewyr fyn mas yna a dyngos y byd be ma nhw'n gallu neud a dyn nhw heb gallu neud fynna hyd yn hyn. Ie yn union, dyna'r siom yndyfe, oedd y gobeithion mor uchel a a mae'n iawn i ddeud, allen ni fod yn falch iawn bod Cymru wedi cyrraedd Cwpan y Byd, dan ni gyd yn ddiolchgar iawn bo ni fan hyn yn Qatar i wylio rhywbeth mor hanesyddol, Ond ar yr un pryd, mae'n iawn i gydnabod bod Cymru wedi siomi ar y cae. Mae'r chwaraewyr heb fod ar eu gorau. Falle mae yna wersi i Rob Page ddysgu hefyd, ond mae'n anffodus bod nhw'n goffod dysgu'r gwersi yma ar y llwyfan yma. Fyswn i'n hoffi gweld y tîm yn dod fan hyn ar eu gorau, gyda rheolwr llawn profiad. Falle bysen ni'n wneud penderfyniadau bach yn wahanol, felly dyna'r siom i fi. Da ni 'di weld Cymru go iawn mewn dau adran. Y cymeriad yn yr ail hanner yn erbyn Unol Daleithiau a hefyd y wal goch. Mae'r mae'r cefnogaeth allan yma wedi bod yn rhagorol ond actually hefo'r bêl a heb y bêl da ni 'di bod yn siomedig. O Ben, newn ni ddechrau gyda'r gêm yn erbyn Iran. O ti'n emosiynol iawn ar ôl gêm, oedd pawb yn emosiynol iawn ar ôl gêm, nawr bod chi wedi cael cwpl, cwpl o ddyrnodau ar lywer chi ar y cynlyniad, beth ych chi'n teimlo? Wel, so ni'n gallu newid dim byd yn awr, oedd e, oedd e yn gêm anodd, oedd e yn gêm ble o'n i eisiau gael mwy mas o fe, ond um, dyma'r sefyllfa ni mewn ac mae rhaid ni mynd mewn i'r gêm yn erbyn Lloegr i ceisio gael popeth mas o fe. Mae'r awyrgylch yn mynd i fod yn anodd, oedd e'n sefyllfa anodd i ddod dros o, ond um, dros y ddiwetha, ni'n gwybod beth mae rhaid ni'n neud, ac mae rhaid ni uh, gobeithio bod pethau'n mynd yn ffordd ni. Cofio siarad gyda Rob Page cyn i'r twrnament ddechrau, a nath ei weid, 'na gyd oedd e moyn i chi wneud oedd fynd mas 'na a dangos y byd be mae Cymru'n gallu wneud. Pa mor rwystredig yw e bod chi ddim cweit wedi gallu wneud hwnna, achos i ni'n gwybod bod lot mwy gyda'r tîm yma i gynnig. Mae mwy wedi gynnig ac um, ni'n gwybod hwnna. Um, ni'n ni, ni warin erbyn tîmau dda, mae, ma tîmau dda mynd i atal ni wneud beth dyn ni'n eisiau ac uh, dyna beth mae'r dau tîm hyd yn hyn wedi wneud yn eithaf ni. Felly mae un siawns ar ôl dyn ni ac um, yeah, dyn ni yn Gobeithio dangos beth ni'n gallu neud. Lloegr nesa Ben, un gêm i fynd yn y grŵp. Harry Kane, mae amddiffyn Cymru nabod e'n eitha da, jyst faint o her mae fe mynd i fod yn erbyn nhw? Ie, yeah, mae Harry yn un o'r chwaraewyr gorau yn y byd ac um, bydd e'n gêm anodd dros ben, ond ni yn gobeithio os ni'n gallu gweithio mor galed ni'n gallu wneud y pethau'n iawn, bydd, bydd siawns gyda ni erbyn nhw. Y wal goch, pa mor bwysig maen nhw'n mynd i fod yn y gêm yma? Mae'r wal goch wedi bod ar y taith gyda ni i dod i cwpan y byd, i taithio ble maen nhw wedi dod. Maen nhw wedi helpu ni siwt gormod uh, dros y blynyddoedd, dyn ni eisiau fe un trwy, un trwy arall. Mae rhaid i'r gobeith bod yna. Mae'r unig beth sydd ni'n um, gallu cario ni'n nawr ac um, fy ni'n ceisio gwneud popeth yn ein pwer ni. Wel, dwi dal mas yn gyntaf efo update bach Am be mae fel bod yn cefnogwr mas ma? Efo gêm y ran yn digwydd yn gynnar, oedd o ddim peint i gael, felly trodd y Cymru i'r un peth arall da ni'n neud cystal ac yfed, canu. Naeth cannoedd o hetiau bwced troi mas am 8 o'r gloch y bore ar y ddewyd fydd Mister Ymo o hyd ei hun, Dafydd Iwan, mynd i ddechrau dydd off efo sing-song bach. Oedd e fod bod 'na'n gynnar, ond pan daeth yr amser, Oedd y dyn wnaeth soundtrackio ymgyrch ni i gyrraedd y twrnament ddim lle ei weld. Sai'n siŵr pam. Wel, chi'n cwrdd â pob math o berson mas yng Nghatar. Ond daeth e cyn hir a creu moment byth gofiadwy sydd i fi reit lan 'na

Yn dor calon onest bois. O'n i'n really cenfigennus o'r dathlu, ond yn fwy cenfigennus gathon ni ddim really y siawns i ddangos i'r byd pa mor bwerus allen ni fod pan dyn ni'n chwarae fel y Cymry dwi mewn cariad efo. Ond sai'n mynd i dwelio ar y peth achos heb law am y pêl-droed. Dwi 'di cwrdd â shwt gymaint o gymeriadau yma sy'n gwneud yr holl beth yn werth bod 'ma. Jyst trwy cerdded o gwmpas a rili cymryd mantais o'r ffaith bo fi yma yng nghanol cwpan y byd lads. Fel cwrdd â'r dyn 'ma nath mynnu i fi neud fideo o fe a nath hwn digwydd. Welcome welcome welcome Enw how are you ya Noor El Ain welcome welcome welcome to name Gav Welcome welcome welcome in ya Gab ya Noor El Ain welcome how are you Gabu ammi Ne'r boi 'ma nath dweud bod e 'di bod yn safio family cigar 'ma tan bod Saudi Arabia yn curo Argentina yn Cwpan y Byd. Sa'n gwybod be yw family cigar, ond gaeth ei freuddwyd ei wireddu. Dych chi'n gweld, dyw'r pêl droed ddim yn pob peth yn Cwpan y Byd. A nawr mae dan i cwpl o dyddiau build-up hollol stress-free, a wedyn ni chwarae Lloegr.

We need a miracle, some are saying. Do you believe in miracles? There's a song there somewhere, I think. yeah, I, I, take a performance right now. I want the boys to go out, give everything they've got. We can't control what happens in the other game. We've just got to throw full focus into ours and, uh, and hopefully it goes for us. Reit e boes, y gêm yma yn erbyn Lloegr yn syml iawn, mae rhaid i Gymru ennill, ond daf ti'n bol o'n esbonio yn gymwys beth yw'r sefyllfa o ran y grŵp a beth sydd eisiau ddigwydd o ran sefyllfa Cymru? Ie, wel un ffaith, ma' raid i Gymru ennill, a os ma'r Unol Daleithiau ac Iran yn cael gêm gyfartal, mi fydd Cymru drwodd. Ond, os ma'r gêm yna ddim yn gyfartal, bydd yn rhaid i Gymru guro Lloegr gan bedair gôl, ac wrth ystyried bod Cymru heb guro Lloegr ers 1984, ma' hwnna'n dipyn o her, yndyw 'i? Ond ie, o ran Lloegr, nathon nhw agor y twrnament gyda'r fuddugoliaeth arbennig yna, chwech gôl i ddwy yn erbyn Iran. Ond, Dyw'r cefnogwyr ddim yn hapus gyda'r canlyniad y gêm gyfartal yn erbyn America. Mae yna bwysau arno nhw, o bosib gallai hwnna witho i Gymru? Ie, fi'n meddwl, a nath Joe Allen dweud yn y press conference yn gynharach, actually mae pwysau go iawn sydd ar ar Cymru achos da ni angen ennill y gêm yma i mynd trwodd. Um, mae Lloegr yn edrych yn cyfforddus, ond fel ych chi'n dweud, like, oedd y ddau gêm mae Lloegr wedi chwarae mor wahanol. Yym, mae pob gêm yma yn, yn, yn wahanol. Yym, ga- mae gan Cymru pethau sy'n gallu brifo nhw. Yym, pan da ni'n amddiffyn, da ni gallu bod yn gloi, da ni 'di weld hynny yn dod i fewn i'r twrnament yma. Ond hefyd gyda chwaraewyr fel Dan James, fel Brennan Johnson, os maen nhw'n chwarae fel nath chwaraewyr USA chwarae, yn dynamig a rhoi pwysau arnyn nhw, dwi'n gwybod mae, mae Lloegr yn gryf, mae ganddyn nhw chwaraewyr profiadwy, go iawn and actually does neb yn hoffi yym rhywun really really gyflym, ffit, egnïol, mynd atyn nhw trwy'r gêm a mae'n rhaid i nhw pigo moments nhw ond yym mae mae Cymru yn erbyn Lloegr so mae unrhyw beth yn bosib. Mae unrhyw beth yn bosib a Daf nes ti sôn am y ffaith bod angen dysgu gwersi o'r profiadau a'r gemau ni wedi cael hyd yn hyn felly os os o't ti yn sgidio Rob Page be bydde ti'n newid i gymaru â be welon ni yn erbyn America ac Iran? Wel, fyswn i'n atseinio lot o be oedd Nia 'di deud, tibod, ma' angen egni a chyflymder, dyna be oedd ar goll yn erbyn Iran, falle angen mwy o gyrff yng nghanol cae, o'n i'n gweld Ethan Ampadu yn yn gweithio gwyrthie ar ben ei hun, ond oedd o jyst gormod o bwysau arno fe, felly i ddechrau, ma' angen canol cae, a fel wedodd Nia, egni, cyflymder, ac ewch amdani, oes 'na sdim byd i golli erbyn hyn, a 'dan ni'n gwybod ma' Lloegr yn dîm gryf, aruthrol, ond hefyd 'dan ni 'di gweld nhw'n golli o bedair gôl i ddim yn erbyn Hwngari yr e- eleni, felly ma' 'na obeth, os taw dim ond llygedyn o obeth. A fe wedodd Nia, Cwpan y Byd i fi, mae unrhyw beth yn bosib. Wel, Dafydd, Nia, diolch yn fawr am eich cwmni chi, a cofiwch, Cymru yn erbyn Lloegr, mae'n fyw ar Espro Rec am wech o'r gloch nos yfory.